تے سحری تا سحری توں پہلے نکل پئے ہیں اساں ٹریول کریندے پئے ہیں مزید تساں ساڈے نال رہسو تاکو ٹریولنگ ڈکھیسو فی الحال دا ویور کھڑے بالکل اندھارا تے جس ٹائم روشنی تھیندی ہے تاکو ڈکھینے ماحول اے دریا اے دریا دا پل کراس کریندے پئے ہیں ایک چھوٹا جا کم ہے کم دے ویندے پئے ہیں تے تساں ساڈے نال رہسو تاکو کم ڈکھیسو مزید جڑے رہو محبتاں کرو۔ تے اتیوں ہی تساں مابتا منڈی اتھاں کو پیارے پیارے خوبصورت سرائیکی نظارے ڈیکھیسوں آن دے چوک ہی بڑا پیارا اور خوبصورت چوک ہئی تے ماشاءاللہ ٹن کر گی تے رستہ پتہ کیا نے پچھ کے ٹن کر گی تے ویور ٹن کر گی تے ویور بساں ہی چل دیاں پئیں ہیں رات دا ٹائم ہے ایساں ہی مچھرے ودے ہیں تے ویور ماشاءاللہ اساں اپنی منزل تے پہنچ دے تاں کو چل کے ڈیکھینے ہیں ماحول بڑا پیارا اور خوبصورت جی ہیں اے اساں آکھے ہن آ گئے اوں گاؤں دے وچ جیڑھے گاؤں اساکوں کم ہے تے پہنچدے ہیں تاکوں ڈکھینے ہیں صبح دا نظارہ کیا نظارہ ہے تے ماشاءاللہ صبح صبح دا ٹائم ہے صبح صبح دا نظارہ ہے بالکل صبح تھی گئی ہے سورج نکل آئے تے بڑا پیارا خوبصورت جا ویدر ہے تاکوں پیارا جا میں کہ دکھا چھوڑو خوبصورت جا کیونکہ ساڈا سرائیکی ولاگ ہے سرائیکی ولاگ دے وچ خوبصورت نظارے پیارے پیارے لگدے نیں سائیڈ توں سورج حالی ویور ڈیکھو کیا نہیں نکلا اساں اتنا ٹریول کر کے پہنچ گئے ہیں سورج حالی تک نہیں نکلدا پیا چلو ماشاءاللہ کوئی گال نہیں تے اے انہاں دا ماشاءاللہ اندر دا سین ہے اندر انہاں ساکو بلایا اپنے مکان دے اے تھوڑا بھرا آپ سلیم کھوکھے والا اسپیشل پرسن تے باقی ہوں تساں محبتاں کیتی او سارے نال جڑے رہو تاکو پیارے پیارے نظارے ڈکھے سو اگاں چلدے پے اساں کام کر گئے دے اپنا جڑا ساڈا کام آئی ماشاءاللہ کرا گئے دے تے ویندے پئے آں واپسی دربار وی ہے بڑا پیارا علاقہ ہے خوبصورت جیہاں ٹریول کریندے پئے آں گاؤں ائی گاؤں چھوٹا جیہاں گاؤں ہے سورج وی ماشاءاللہ نکلدا پئے سورج وی نکلن تھی گئے اساں اپنا کم کر کے واپسی ویندے پئے آں تے خوبصورت جیہاں ہرے بھرے کھیت ہن بڑے پیارے پیارے نظارے ہن اساں اپنے پیارے پیارے دوستاں کوں ڈکھیندے پئے آں سورج وی ماشاءاللہ نکلدا پئے ویور راتی ڈو بجے دے اساں گھروں نکلے ہیں تے ڈیکھ لو کہ اساں حاصل پور چشتیاں گئے ہاسے ویور حاصل پور چشتیاں اتھاں ساکوں کم اے چھوٹا جیہاں اپنے مطلب اتھاں گئے ہاسے اتھاں کم کرئے ہاسے دے ول اوں توں بعد واپسی اے واپسی دے وچ ڈیکھو سورج ہالی ہن نکلدا پئے اے حاصل پور چشتیاں دا جیہڑا یعنی کہ گوں گاؤں اے اوں گاؤں دے وچ گئے ہاسے ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے گھر عمارتاں خوبصورت جے پیارے پیارے ہن۔ تے باقی ماشاءاللہ سورج وی نکلدا پئے سائیڈ کراس کر کے اے ݙیہدے پئے وے نا اے واپسی دا سارا روٹ اے واپسی دا بڑا پیارا ماحول اے کیونکہ اجالا تھی ڳیا اے چھیہہ دا ٹائم اے ولاگ وی اساں آپ دا پیارا جیہا بݨیندے پئے خوبصورت جیہاں تے نال اپݨے دوست احباباں کوں وی ݙکھیندے پئے مزید تہاکوں محبتاں ملن پسند آوے ساݙا ولاگ سرائیکی ولاگ ہوندے سرائیکی نظارے ہوندن بھائی اڳوں ٹرالے دا ٹرالا لݙی ودے لکڑاں دا خوبصورت پیارے پیارے اونٹ وی آئے ہوئے نا۔ خوبصورت پیارے پیارے اونٹ وی ہن لکڑاں لکڑاں لڈ کے ودے ہن اونٹ میں آکھیا بیبر اے وی بڑے پیارے پیارے خوبصورت نظارے ہن تے اے نال ساڈا دوست اے جن جن دے نال گئے ہوئے اسے ماشاءاللہ گڈی اے تے گڈی دے وچ اساں اسے دے نال فیملی وی آئی اساں اس گلوں زیادہ ولاگ بیک سائیڈ تے نی بنایا فیملی دی وجہ توں کر کے اساں ولاگ آپدا۔ کنٹینو رکھے ولاگ اساں بناونا ہے ولاگ ڈکھاونا ہے اپنے سنگت کو جتنے وی سارے یوٹیوب دے فیملی ممبر ہیں پیار محبت کرن والے ہیں تے اساں تو کو ڈکھاونا ہے ولاگ دے ولاگ سرکی نظاریاں دا پیارے پیارے نظاریاں دا ٹریول دا ولاگ تو کو اساں ڈکھیں دے پئے ماشاءاللہ فلائی اوور ہے فلائی اوور کراس کیتے سے برج جی آئی گو جیپ ٹیپ دائی تے باقی سورج ہی ماشاءاللہ نکلا ہے تے بڑا پیارا نظام ہے دوست آئی فیملی آئی بڑے پیارے پیارے خوبصورت نظارے ڈکھیں دے رہ گئے ہیں پیاریاں پیاریاں چیزاں آندیاں ہن پیاریاں پیاریاں جئیاں آندیاں ہن تہاڈا بھرا تہاکوں ڈکھیندا ہے اے ہے تہاڈا بھرا یوٹیوب چینل سلیم کھوکھیا لگے ول بقلم اساں آپ ہی سے تے نال ٹریول کریندے پئے سے محبتاں کرے صبح دا نکلے ہوئے تے واپسی ہے تے دعا کرے خیر خیریت پہنچ آؤ تے باقی تہاکوں ایویں نظارے پیارے پیارے سرائیکی ڈکھیسوں راندے وی ورتے تو۔

تے بڑا پیارا دھوپ نکلی ہوئی ہے بڑا گرین گرین بڑا پیارا خوبصورت جا دریا دا پل آ گیا ہے اس دریا دا ناں ہے ہیڈ سیفن ہیڈ سیفن والا دریا میل سنگھ دے اگلی سائڈ تے ہے دریا سکا ہوا پیا اتنے دریا لیکن اساں اتنے کن ٹریک کھڑے چھڑے گئے نہیں سے اساں آپ دی ویڈیو بلاگ بنے دے رہ گئے سے ماشاء اللہ اے دریا دا منظر ہے دریا بڑا کمال ویور بہت لمبا دریا ہے کھلا ماحول ہے تے اساں اپنا ماشاء اللہ بلاگ جاری رکھے اساں آگے اپنے پیارے پیارے ویوراں کو دکھو دریا دی پول تے ودے ہیں تھے گڈی ہے گڈی سلو سلو ودے نال فیملی وی ہے آپ وی ہیں اساں گئے کم واسے لیکن اساں اپنا ولاگ وی جاری رکھیا ماشاءاللہ اے دریا دا پل ہے اتے لوگ مچھیاں پکڑیندے کھڑن پل تے چڑھ کے اے دیکھو سامنے وچ ریت دیاں ٹرالیاں ودیاں نے تھے ریت بھریندے پین کیونکہ بہت زیادہ عوام ودی ہے لیکن حیرت اے ہے کہ ٹرالیاں لے وڑے کی ڈو ودیاں چلو ٹھیک ہے جی ڈو وی آن اے دریا دا پل اے ہیڈ سیفن اے دریا اے او دا پل اے تے ماشاءاللہ ویندے پئے ڈیدے پئے وے سامنے بھائی اتے مچھیاں پکڑیندے ودن اس سائیڈ تے یعنی کہ او مچھیاں پکڑیندے کھڑن اتے چھڑ کے دریا دا پل تے نال ہک چھوٹی جے پل ائی اندے تے کھڑ کے مچھیاں پکڑیندے ودن تے بڑا پیارا نظام اے بڑا خوبصورت ویدر اے تے میں آکھدا بڑا پیارا لیول دار ماحول بندا پئے تے میں کہ اپنے پیارے جے ویوراں کو ماحول ڈکھاواں۔ باقی پیارا جا کمنٹ کر کے ساکوں ڈسایا توکوں ساڈا ویلاگ کیسا لگدے سرائیکی کلچر دے سرائیکی نظارے پیارے پیارے اور خوبصورت دریا دی پل کراس کر کیتے اور تلے ٹریول تھیندے پئن دریا دو تلے اے ہے ویسے دریا دا بورڈ دریا دا بورڈ تاکوں ڈیٹھا ہوسی فش مچھلی ہر چیز دریا دے ملدی پئی ہے لیکن فی الحال اساں نہیں رمضان آئی نالے بند ہے ہر چیز بند ہے سیڈن دیدے پئے سو نا تساں بند ہے ہر چیز بہرحال ویور دریا دا مزہ خوبصورت پیارے پیارے ہوٹلنگ تے بڑا پیارا پیارا ماحول سسٹم ہے لیکن اساں رمضان شریف ہے رمضان شریف ہے ہر چیز بند ہے لیکن اساں بہت سویر سویرے ہیں باقی نال رہو محبتاں کرو تاکہ پیارے پیارے ایویں نظام دے لکھیں دے رہو خوبصورت اگا ماشاء اللہ آ گئے سی میل سی اے ہے ساڑا میل سی خوبصورت میل سی فوجی چھاونڑی اوجی چھاونڑی دا سین چیک کرو بڑا پیارا جیہاں بڑی پیاری اور خوبصورت جے بڑے پیارے پیارے سینریاں باہر لگے ہوئے ہیں بڑے پیارے پروٹوکول لگے ہوئے ہیں اے توپ کھڑی ہے تھے ویور توپ دا نظارہ چیک کرے ویور ڈسے نظارہ کیویں لگدے تاکو پسند آندے کہ نہیں آندا اے سامنے توپ ہے ویور آرمی دا اتے بندہ بھی جوان بھی آرمی دا جوان کھڑا ہے تے توپ بھی سامنے کھڑی ہے آرمی دی دے نال سارا دوست بھی موبائل تے لگا بیٹھے دے صاحب دا ویلوک بنے دے ودے خوبصورت جیہاں تے باقی تساں پیارا جے کمنٹ کر کے ڈسنڑ تاکوں ساڈا سرائیکی کلچر دا آج دا ویلاگ کیسا لگے ہیں اساں پہنچ دے پے گا میلسن شہر تے باقی نال لو اے سامنے جوان دے دے پے وے آرمی دا جوان کھڑے ہوتے مورچے دے وچ اے آرمی جوان ہے آرمی چھاونی ہے کیونکہ اتھوں میلسن دا وچوں رستہ کراس تھیندے ویور تے بڑے پیارے پیارے خوبصورت جے نظارے ہن میں آکھیا اپنے پیارے پیارے ویوراں کوں تاں ضرور ڈکھاونڑاں نال ساڈا حق بنڑدا ہے ساری سنگت سارے نال جو ہے ساڈے نال محبت کریندی ہے سپورٹ کریندی ہے تہہ دل توں شکر گزار ہیں سپیشل پرسن ہیں کوشش کرینے اچھا توں اچھا ولاگ بنڑایا کرو خوبصورت تے خوبصورت جیہاں تہاکوں پسند آوے تے ماشاءاللہ تہاکوں ایویں بھرا تہاڈا سلیم کھوکھے آلا ڈیدے پئے ہوئے ناں سامنڑے اساں آپ ہی سے تہاکوں پیارے پیارے نظارے خوبصورت جے ڈکھیسوں راندھے۔ فل کوشش کریندے پئے نال فیملی اے ولاگ بناون دی لیکن بنیندے پئے لیکن انشاءاللہ کامیاب تھی ونے نار راو محبتاں کرو سپورٹ کرنی ہے ریلوے پھاٹک اتھاں بھی آ گیا ہے میلسی اچ تے ساڈے بھی ریلوے پھاٹک کے گاؤں دے وچ تے میں آدھا کہ ویور کیا نظام ہے تے باقی نار راو تے باقی تکوں لکھے سو ولاگ سریکی نظارے پیارے پیارے ویور میلسی شہر بھی ان قریب نہ بس چھوڑ ویسو پیچھاں چھوڑیاں نے ایکوں تے ویندے پئے آپݨے گھراں نوں تے ٹائم ماشاء اللہ تھی ڳئے آٹھ ساڑھے ست ساڑھے ست آٹھ دا ٹائم تھیندا پئے ایہے ساڈا میلسیں میلسیں کوں کریسوں اساں الوداع تے چلدے پئے ہیں میلسیں توں باہرو باہر ہی تے باقی نال راہو ساڈے محبتاں کرو میلسیں کراس کر آئے ہیں میلسیں الوداع کر آئے ہیں میلسیں توں اگاں آگی ٹھینگی نہر بڑی وڈی نہر اے بہت گہری نہر ہے لیکن سکی پئی ہے بھی وریں ٹائم تے چلو کوئی گال نہیں باقی اساں محبتاں کریندے پئے ہیں تو کو سرائیکی سرائیکی نظارے اور پیارے خوبصورت جے ولاگ دے نال ماہ رمضان دے وچ ویور تساں ای لائک سسکرائب فالو دی نہ تون چاڑ ڈیو بھرا کو ایں ولاگ نال اج راضی کر ڈو خوش کر ڈو کہ بھرا جی تہاڈی محبت تہاڈی محنت رنگ لا کے اج سامنے آ گئی ہے بلین کراس کر ڈیو اج دے ایں ولاگ دے اتے۔ ویلکم ٹو بیک ویور بھرا تہاڈا ماشاء اللہ بہوں سفر کیتے بہوں سفر کر کے ولاگ اساں اینڈ کر چھوڑے ولاگ دا اینڈ کرن دے نتیجے دے اساں پہنچے اساں ماشاء اللہ راتی ترے وجے دے نکلے ہوئے اسے تے ہنڑ بارہاں دا ٹائم تھی ڳئے گھر آ ڳئے خیر خریت طبیعت ذرا اپسیٹ ہے تھک ݙاڈھے ڳئے ہیں سفر ہے گڈی دا کر کر ڳئے ناں تھک ڳئے ہیں ویور تے باقی مزید محبتاں ݙیوے پیار کرے کمنٹ کرے پیارا جا سسکرائب کر چھوڑے اج دی خوبصورت جی ویڈیو نال گھروں شروع کیتی ہے رات دے ٹائم تے دن اجالے ٹائم آ کے ویڈیو دا اینڈ کریندے پئے ہیں جتنے وی یعنی کہ اساں چیزاں خوبصورت جے خوبصورت چیزاں دے نال ولاگ وی بݨیندے رہ ڳئے تاکوں وی ݙکھائے ماشاءاللہ اور تاکوں امید کریسوں ساڈا ولاگ اج دا پسند آسی سپیشل پرسن برا تہاڈا یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے آلا سبسکرائب کرنا بھلنا نی فالو شیئر کر چھوڑا ہے کہ اج دی ویڈیو ساکوں پیار محبت نال ہزار سبسکرائبر کراس کروا ڈو تہ دل توں تہاڈا شکر گزار ہیں ڈیسو چھوٹی جئی ویڈیو نال اجازت چھوٹی جئی تہ نی باقی وڈی ساری ہے معذرت تہ باقی اج دے ولاگ نال اجازت حاصل پور چشتیاں دا ولاگ تہاکوں کیسا لگسی ساکوں ڈسے پیارا جی اللہ حافظ اور خوبصورت تو خوبصورت چیزاں سنگ ماشاء اللہ کیپریٹ کی تین اپنے کیمرے دے بھی لاگ دے ویچ تو کو پسند آسی بھی لاگ ساڑا اور آج دے بھی لاگ نال اللہ حافظ ماہ رمضان دے صدقے